Selâm aleykum, men Biyana, Bağçasaray ile bağlı üçünci bölekke keçemiz. Biñ beş yüz otuz eki senesi saray qurulğanınen tek şeer degildi, hanlıq merkezi ve paytaht statusını qazandı. On altıncı asırnıñ ekinci qısımında şeer öz sıñırlarını taptı ve asırlar devamında aman-aman deñişmedi. Elbette ki, bu tabiiy landşaft sebebindendir, zira o, şeer sızğısını derennen sıñırlay. Bu ise, malelerniñ ne içün aynen böyle uzanğan şekilde yerleşkenini añlata. Bu evler Çuruqsu özeniniñ eki tarafında qurulğan. Paytaht şeeriniñ eki tarafını da qırq üç taştan ve demirden yasalğan köpürler bağlay edi. Bağçasaray, o deviriniñ eñ unikal paytahtlarınıñ birisi edi. Birinci künlerden başlap cemaat yaşayışı qaynadı. Şeerde beyler ve bazirgânlar içün ayrı bir maaleler yoq edi. Mında er kes bir edi. Beyler ve mırzalarınıñ evleri adiy insanlarınıñ evleri yanında tura edi. Ve tek istisal esnafçılıq peyda olğanından soñra şeerde ayrı usta ve esnafçılarınıñ soqaqları peyda olıp başladı. Bu şeerniñ unikalligi şundan ibaret ki, orta asır şeerlerinen qıyaslanğanı vaqıt Bağçasıraynıñ qaleleri Yoq edi. Buna kerek de yoq edi zaten. Qırım Hanlığı ğayet qudretli ve küçlü bir devlet edi. Bu sebepten tışarıda ücüm telükesi ihtimalı az olğan. Amma qayd etmeli ki, maleler ara sağır divarlar qurula eken. Şimdi olardan aman-aman iç bir şey qalmadı. Bugün olar aqqında qatırlatqan yekâne şey, Bağçasaray şeeriniñ kenarında yerleşken qanlı dere yanında küçük bir divar viranesiniñ saqlanılğanıdır. Qadir efendi maalesinde tarihte Qanlı deri adı ile belli olğan dere yerleşken. Çeşit malümatlarğa köre, anda devlet cinayetçilerini ölüm cezasına bergenler. Amma medeniy qatmalar mında paleolit deviriniñ adamları yaşağanını şaat etti. Hanlıq devirinde ise mında kerpiçler yasamaq içün balçıq qazap çıqarılğan. Aynen bu derede şeer mezarlıqlarınıñ birisi ve beyler dürbeleri yerleşken. Biñ sekiz yüz doqsan sekiz senesi baarde Bağçasaraynıñ kenarında yerleşken bu qadimiy mezarlıq malelerden uzaq yerde yerleşmege devam ete edi. Ne yazıq ki, eski dürbeler viranelerge çevirildi ve bunıñ Bu yerlerde defn etilgen insanlarnıñ isimlerinen de baş taşlar yoq olıp ketti. Nevbette ki, sene bu yerlerde ötkerilgen qazmalar neticesinde, arheologlarnıñ aytqanına köre, bu qabirler on dörtünci, on beşinci asırlarğa aittir. Evelsi aytılğanı kibi, şeer soqaqlarğa degil de, Maliyelerge bölüşken. Şeer peyda olğandan soñ birinci on yıllıqları mında yigirmige yaqın maale bar edi. Şeeriniñ inkişaf etken yılları ise maaleerniñ sayısı otuz eki oldı. Er bir maalede öz maale cami olğan. Bunen beraber şeerde üç cuma camisi bar edi. Er bir maale özüniñ hususiyetine saip edi. Misal olaraq, Han Saray istiqametinde Qadir Efendi Malesi paytahtnıñ kenarında yerleşip, Bağça Saray ve Qırq Yer arasında bölünme yaratqan. Ondan soñ Orta Medrese Malesi kele. Özüniñ soñki adını bu male biñ altı yüz doqsan senesi aldı. Malüm olğanı kibi, aynen bu yerde yerli Zadegen olğan Ahmet ağa Tobancı Qırım hanından balaban kompleks qurulışı başlatmaq içün razılıq alğan. Mında o, medrese, cami ve musafir azbarı qurdı. Bu malede daa Ahmet ağa eski qabristan yanında ailesiniñ azaları içün dürbe, inşa etken. Belli maallerden birisi bu Osman Ağa maalesi edi. Şimdi Osman Ağa kim olğanı belli degil, amma bilse bile o, itibarlı zadegânlardan biri edi. Biñ yedi yüz dört senesi bu maaleni dülber ve acayip tahtalı cami şereflendirdi. Bu cami Selim Giray Hanım qızı Bek Sultan Hanım parasına qurulğan. Şeerniñ eñ büyük malesi bu yerniñ ortası, yani merkezinde yerleşken ve elbette ki, onıñ adı Han Cami olğan. Aynen bu malede Han Saray yerleşken. Şeerniñ eñ balaban camisi ve tahminen yerli sakinlerniñ eki yüz evi mında mevcut edi. Vaqıt keçtikçe mında daa çoq insan yaşamağa başlağan. Mında özüniñ tükânlarınen ünerci ve tüccarlar kelip çıqqan. Zemaneviy meydannıñ eki tarafında da satıcı-ünerci haneler, yani arasta başı yerleşken. Bunen beraber mında bir qaç qavehane de bar edi. Bu malede daa Han saraynıñ yanında Torğay cami buluna edi. Onı tahminen Biñ beş yüz doqsan bir senesi inşa ettiler. Han Saraynıñ yanında eki maali belli Qırım Hanlığınıñ vezirleriniñ adlarını taşığan. Saraynıñ artında Muhammed Geray dörtinciniñ birinci veziriniñ Qaytas ağanıñ evi yerleşken. Onıñ yanındaki maali İlhac Selim Geraynıñ Şah Bolat veziriniñ adını taşığan. Amma maleler tek erkeklerniñ adını taşımağan. Mında bir çoq hayriyeci qadınlar da bar edi. Olar büyük camiler ve medreseler qurğanlar. Olar öksüzlerge yardım etip, aqibetlerinde büyük rolni oynağanlar. Böyle insanlardan ve böyle bir qadından biri Bağçasıraylı Ümm Gülsüm hatun oldı. Onıñ qurğan camisi yanında bedava aşhane peyda olğan. Anda bedava yemek tarqatmaqtan ğayrı, tibbiy yardım da berile eken. Merametlilik ve alicenaplıq Ümm Gülsümni tezden Bağçasarayda pek meşur ve sevilgen bir hadım yaptı. Kelecekte insanlar onıñ yaşağan bölgesini Hayriyeci ve Mitsinat Ümm Gülsümniñ adınen adlandırmağa başlaycaqtır. Ümm Gülsüm, Bağçasaray şeeriniñ tarihine muhtaclarğa yardım etken qadın olaraq kirdi. Biñ altı yüz doqsan bir senesi Onıñ paralarına Han sarayınıñ yanında yañı Cuma camisi qurulğan. Başlıca caminiñ adı nasıl olğanı belli degil. Amma caminiñ cemaatı bu qadınıñ adınen adlandırıp başladı. Ümm Gülsüm aqqında malümat pek az. O, alicenap qırımtatar aqrabasından olğanı belli. O, on yedinci asırnıñ ortasında yaşağan ve çoq para ve mal-mülk Allah yolunda masraf etken. Ümm Gülsüm Camisinde da biñ doquz yüz yigirmi doquz senesine qadar diniy merasimler keçirile eken. Amma ne yazıq ki, bu binanı da Qırımnıñ diger meşur yerlerini olğanı kibi felâket sarıp aldı. Cami yoq etildi. Ümm Gülsüm hanım öz hayriye fondunı qurğan. O zaman Qırım Hanlığı ve Osmanlı devlet topraqlarında çoq rast kelgen bir şeydi. Caminiñ yanında bedava aşhaneler peyda olğan. Cemaatqa tibbiy yardım ve evsizlerge yataq berilgen. Bu qadınıñ yapqan güzel ameleri içün Halq onı pek sevgen ve onıñ içün yaşağan maallesi de Ümm Gülsüm adını qazandı ve taşıp başladı. Merkeziy soqaqnıñ sol tarafından tezden Yeşil cami körüngen. Bazı malümatlarğa köre, bu camini biñ yedi yüz altmış dört senesi, o vaqıt Qırım Giray hannıñ ömür arqadaşı olğan, ve çoq ürmet etilgen Dilâra Bikeç qurdurdı. On sekizinci asırnıñ altmışıncı yıllarında onıñ isteginen Han Saraynıñ yanında cami qurulışı içün topraq ayırılğan edi. Camini Yeşil cami dep adlamağa planlaştırdılar. Dilâra Bikeç ölgen soñ cami körünür bir yerde defn etilmesini tilegen ve aqiqaten de öyle oldı. Onıñ kömülgeni yerden cami körüne edi. Amma ne yazıq ki, bu künümizge qadar saqlanılmadı. Dilâranıñ dürbesi ve cami biñ yedi yüz altmış dört senesi qurulğan edi.